Fel ymgysylltydd cymunedol i Gasglyd Wer yn Cymru, dwi'n uh, cynnig hyfforddiant i bobl ac yn annog bobl i gyfrannu casgliadau a casgliadau o ffotograffau, mapiau, dogfennau sy'n ymwneud â phob agwedd o hanes Cymru ac, ac yn rhannu nhw gyda gynulleidfa eang trwy gwefan Casglu Gwerin Cymru a gyda archifau uh, lleol. Un o'r pethau oedd, uh, oedd yn sbardun i fi uh, weithio yn y, yn y sector rhyfddadau oedd yr amrywiaeth sydd uh, gyda ni yng Nghymru o, o droftadaeth. Mae gymaint o gyfoeth gyda ni o'n hanes. ac mae mor hawdd i ni gysylltu hanes gyda yr hyn nath ni ddysgu yn yr ysgol a just yr ail rhyfel byd a, a pethau penodol iawn. Ond mae yna gyfoeth anhygoel o hanes a threftadaeth gyda ni yng Nghymru sy'n mynd o 5,000 o flynyddoedd uh, yn dechrau o'r Celtiaid ac yn dod ni lan presennol. Popeth mae dyn wedi wneud yng Nghymru ers 5,000 o flynyddoedd mae'n cael ei gynnwys yn uh, y sector threftadaeth. Felly mae'r amrywiaeth yna, a mae yna, mae yna, mae yna rhywbeth i bawb yn sicr. Mae yna lot o ffyrdd i, uh, i, i ddod i weithio yn y sector uh, treftadau, ac un o'r ffyrdd gorau i wi wirfoddoli yn sicr, uh, i wi chwilio am gyfleoedd wirfoddol mewn amgueddfa neu mewn lyfrgell neu, neu uh, archif lleol. Mae yna ddigon o rhain yn Sir Benfro ac ar draws Cymru, ac mae yna, um, trwy weithio, trwy wirfoddoli, mae yna cyfleoedd gwaith yn aml yn codi, ac mwy na hynny, mae'n datblygu sgiliau a hyder uh, i'ch paratoi chi ar gyfer uh, gwaith yn y sector wedyn. Un o'r pethau mwyaf cyffroes am y sector drwy'r ddadaeth yng Nghymru yw yr ehangder a'r amrywiaeth sydd gyda ni. Um, ein bod ni yn gallu cael amgueddfa sydd dim ond yn delio â hanes rygbi. A bod ni hefyd yn gallu cael amgueddfa sy'n delio â hanes y tractor, uh, neu hanes pysgod, neu uh, yr hanes milwrol. Mae'r ma amrywiaeth mor eang, uh, mae'n ma, yn sicr rhywbeth i bawb, ac dyna un o'r pethau mwyaf cyffroes i mi. Pethau pwysica i fi wneud, uh, i, i ddilyn y pethau chi'n ei mwynhau. Os ych chi a rhyw diddordeb penodol yn ein hanes ni neu yn, yn, yn dreftadaeth uh, ni yng Nghymru, chwiliwch am amgueddfa neu lyfrgell neu archif sydd, sydd yn wneud rhywbeth hynny. Chwiliwch am casgliadau cenedlaethol sydd gyda ni. Mae yna ddogfennau, mae yna hanes ffisegol gyda ni sy'n wneud â, â phob agwedd o'n hanes ni. Mae yna ffotograffau, mae yna ddogfennau, mae yna archifau amrywiol ar draws y wlad. A chwiliwch amdanyn nhw a gofynnwch am gyfleoedd i weld nhw, i wirfoddoli gyda nhw, falle i ddigido nhw neu drawsgrifio'r cynnwys. A dyna un o'r ffyrdd gorau i, i, i fynd ati yn sicr. Fel dwi wedi sôn yn barod, mae'r amrywiaeth uh, mor, mor eang. Mae'n gymaint ar ôl i'w gasglu ac i'w gofnodi. Um, dwi'n hoff iawn o hanes rygbi yng Nghymru ac dwi'n gwybod bod pob um, clwb rygbi ar draws y wlad mae yna gasgliad o grysau, o ffotograffau, o raglenni, o... Wel, mae yna hanes dwys iawn gyda nhw am pob un o'r clybiau yma, a byddwn ni wrth y modd yn cofnodi pob un o'r rhain a'i digidod nhw er mwyn i pawb arall darganfod nhw hefyd.